Merhaba heval no. Ez ê îro behsa dîroka me bikim. Dîroka Kurdistanê. Û hewl bidin bi nujenê ve yanî bi rastiya roja me ve girê bidim. Bi gotinek din ser û encam çêkim. Hûn çaya xwe dagirin, pal bidin balgehê xwe û bi qasî bîst, bîst û pênc deqîqeya guhdar bikin. Bawer dikim zemanê we vala naçe, hûn naxusirin û hûn ê di derbarê warê bilind welatê rojê de tiştê nayên zanîn fêr bibin. Ha yek tiştek dijî bêjim, em vê hergav dubare dikin. Hûn bibin abûne û weşana me belav bikin. Em ê bikêne gelek kes din yanî girsiyek hê zêdetir û feydeyê bikê kesên hê zêdetir. Ewa baş be û em jî bi vê şad bibin. Niha em hemî hemfikir in ev fêrsa dîroka Kurdistanê di vîdeoyekê de bi cih nabe. Ji ber wê ez ê hewl bidim di çend rêze vîdeoyan de ji destpêkê bigirêm û heta bi roja me bînim. Ez dixwazim di binyata nêrîn û şîrûveyên xwe de du hevokên pêşeng apo bi cih bikim. Pêşengapo di pirtûka xwe ya Bi navê Ji dewleta Sûmer ber bi Komara Demokratîk ve de dibêje, Heta yên kevana zêr dayîn dîrokê newin îtirafkirin û heqê wê newe dayîn, ev dîroka ji dîroka bêar û viran rizgar nebe. Dîsa di pirtûka xwe ya bi navê Sosyolojiya Azadî de dibêje, Heta em zîhniyeta xwe ji nêzîkatiyên îmgeyê yên di tevayê dîroka şaristaniyeta navendî de hatîn barkirin xilas nekin, em ê nikaribin zîhnê xwe ji esîrtiya pêlên pozîtîvîst rizgar bikin. Niha ev her du hevokên em hewl didin nêrîn, nirxandin û şîrûveyên xwe yên zanista dîrokê li ser saz bikin ji me re çi dibêjin. Yek, dibêje ev dîroka weko dîroka mirovtiyê fêrî me kirîn vir e. Ev ne dîroka mirovtiyê, dîroka desthilatdarê çînvan e. Ji sada yekê dîrokê vedibêje û ji sada not û nehê dîroka mayî fatis dike. Du. Dibêje heta em xwe ji îmgeyên desthilatdaran ji bo rewakirina dizî talan û dagirkertiya xwe, bi rêya mîtiyolojiyan, dîn, felsefe û zanistê, kirasên pîrûz li wan kirîn, di dibistan û qişlexaneyên xwe de, li zêhnê me kolayîn rizgar nekin, em ê nikaribin zêhnê xwe, aqilê xwe, mejiyê xwe ji esîrtiya pêlên pozîtîvîst xilas bikin. Bi vegotinek din em ê nikaribin wan sînorên hêzên çînvan ji bo rewakirina talan û şelandina mirovtiyê ji bo ji me re diyar kirîn derbas bikin. Yanî em ê bi berçavkên wan li rastiya binêrin û wekî ew dixwazin her tiştî bibînin. Belê. Niha em di ronahiya van şîroveyan de dest pê bikin. Ez ê di vê beşa ewil ya rêzevîdeoya dîroka me de behsa zemanê berpanîr bikim. Niha yên temaşeyê me dikin bi beşandinek ecêb dibêjin zemanê berpanêr jî çi ye? Bi qasî zanîna min têrê bike ez ê ji we re behsa hemî veqetînên vî zemanê derguştî ji mirovtiyê re kirî, hemî tiştên niha mirovên modern pê nav li xwe dide xwe liqandîn, û piştre jî ji aliyê toxmê heman mirovan ve li rasta xiyaneta herî mezin hatî bik. Ji beriya vê parçe parçe jî be di her firsetê de min di kar kiribî. Vê carê ez ê hewl bidim dakevim veqetînê şehristaniyeta hur û welatê ra. Heke em nêrîna ji beriya du sed, sê sed hezar sal mirovên wekî Homo sapiens tên binavkirin, ji Rojhilata Afrîka derketîn û li cîhanê belav bîn qebûl bikin ku bi lêkolînên arkeolojîk yên demên dawî de ev tejî hatiye pêşkirin û îhtîmal heye jêdera fer ya mirovtiyê tenê ne Afrîka be. Lê em vê em vê tezê rast qebûl bikin û deynin aliyekî. Daneyên zanistî yên di nîv sed sala dawî de hatin peydakirin vê piştrast dikin ku wargeha duyemîn ya mirovên niha xwe wekû kurd pênase dikin Kurdistan e. Yanî heke em Derketina jirîfên Afrîka ya mirovên wekû Homo sapiens tê binavkirin. Qebîl bikin wargeha duyemîn ya me Kurda Kurdistan e. Heta ne tenê ji bo komana Kurd. Piştî rîfên Afrîka ji bo qismek mezin ya mirovtiyê Kurdistan bûye warek ra. Sebebê kifşker ya toxmê mirov Kurdistan weko rawarê xwe yê duyemîn hilbijartî, cografî û avhewa wê ye. Yên kêmey Kurdistanê nas dikîn dizanin bê qisûr çam çar demsal jiyan dibin. Şikeft û berevezên heyîn wekû sitarên xwezayî mirovan diparêzin. Şat, robar û kehniyên wê avdanek xwezayî pêk tînin. Zêdayiya heywanên kûvî, hişînatî û fîkiyê xwezayî zikê mirovan bê minet têr dike. Di vê gerekstêrka navê wê dinya de, cografyek din ya evqas destnayê jiyana komana xwezayî kêm e. Ev şertên destpêkê yên bi warbînê ne. Bêguman aliyê wê komanî, çandî, zanistî di zemanek pir dirêj de pêk hatiye û stewa ye. Bi qasî ez bikaribim ez ê şîrove û nêrînê xwe bipasêrim delîl û îspatên zanistî. Delîl û pasartekên ez di kar dikim jî wateya li bêjeyên me hatin barkirin. Bi ya min her bêjeyek kurdî ama yên esîl û nehatîn xirakirin belgeyek fêris ya dîroka mirovtiyê ye. Min kilîleyên radengan radengên kurdî vekirin. û bi pergala Rabr re xwe gihand wateya li peyvê hatî barkirin. Di ronahiya van maneyan de zimanê mîtolojiyê çareser kir û vê jî hebîna şaristaniyetek weko zamanê berpanîr derxist pêşiya min. Ev zanîn û bêjekirinek nû ye. Cara ewil min behsa vî zamanî kiriye. Ama bila şaş nebe fêhmkirin. Tiştek ya min ji ber xwe lê zêde kirî nîne. Ema heta niha nehatibî behskirin û di zanista dîroka wek û resmî tê zanîn de di kara vê şaristaniyetê nayê kirin. Girêdayî vî qewlî muhtemel e Di zanîn û şîroveyên me de qisûr û kêmtiyên kiçik hebin. Yanî ev vê behrê jî bihesibînin. Ema biya min, encamên bilêkurînê nêzî bîst salan ez gihatîme heyîn û rastiya zamanê berpanîr bê şik û şibheye. Zamanê berpanîr Yan jî şehristaniyeta berpenîr ji beriya Sûmeran nêzî pazdeh hezar sal, yanî îhtîmalek mezin ji çaryêka destpêkê ya serdema Mezolotîk dest pê dike û tevayê serdema Neolotîk digire nav xwe. Ez vî zama ez ji vî zemanê re dibêjim şehristaniyeta Wonda. Bêjeya şehristaniyet bi kar tînin ji ber ku di vî zemanî de şehr hatine avakirin û şehrên wî hene. Bi zanebîn yan jî ne bi zanebîn, desthilatdarên dewlet van behsa vî zemanî nakin û hewl didin veşêrin. Destpêkê ka dîroka halê hazir. Yanî ya em wekû zanista dîroka resmî qebûl dikin. Ji me re çi dibêje ez ê vebêjim û vegerim zemanê berpanîr. Zanista dîroka heyî dibêje piştî çaxê çaremîn yê Cemedê yanî ji beriya vê bîst hezar salî hêdî hêdî mirov wekû qilan bi qasî bîst sih kesan li derdora dayikê komikên kiçik Pêk, komikên kiçik pêk tînin. Di kunêşkeftan de disitirin, bi giyayê jin kom dike û nêçîra zelam dike zikê xwe têr dikin. Çermê heywanan li xwe dikin û baweriya wan anîmîzm e. Yanî anîmîzm her tişta di encama zayîna xwezayî de pêk tê wekû rihdar qebîl dikin. Vî zemanê mijara gotinê re Mezolotîk tê gotin. Yanî serdema Mezolotîk tê gotin. Ev rewş heta ji beriya vê yazdeh hezar salan tajo. Yanî ji beriya vê yazdeh hezar salan çaxê weko Neolotîk tê binavkirin, li warê hur, li welatê Kurdistanê dest pê dike. Ji destpêka neolîtîk û pê ve mirovtî derbazî pêvajoyek nû dibe. Komikên mirovan mezintir dibin, li derdora dayikê mantiqa malbatê pêk tê û qilan vedigerin qebîleyan. Dema em têne ji beriya niha neh hezar salan, li cografya weko kevana zêr, kevana bi bereket tê binavkirin, hêdî hêdî cuh tê ajotin, dexil tê çandin, heywan têne kedîkirin, ji qafikan sînî û lalîk têne ceribandin, bi tevnan cil têne çêkirin û pasartî vî tarzê jiyanê gund têne avakirin. Yanî dîroka resmî ji me re vê dibêje. Têkildarî van pêşketinan, zimanê heyî jî zengîntir dibe û peyvên wî zêdetir dibe. Yanî bi kurt û kurmancî di zemanekî ewqas dirêj, yanî ji sadan not û nihê dîroka heyî de, hêz û enerjiya aqilê ewqas mirov têra tiştên têra van tişta kiriye. Li gor zanista resmî, mirovtiya dabaşa gotinê di sedan nota heşt nota nehê vê dîrokê de tenê haletê gêsnê wî berast e, kedîkirina çend heywanan, çandina qismek cureyên dexlê, Çend qafik û gundên wekî koxikan li xwezaya zêde kirine. Ev qas dîroka zanistî, yanî zanista dîroka resmî ji me re vê dibêje. Ev jî di qismê dawî yê wek û çaxê ji beriya Sûmeran de pêk hatiye. Yanî dawiya çaxê em dibêjin neolotîk di wê çaxê de pêk hatiye, îhtîmalek mezin di wê çaxê de jî hîyararşî pêş ketiye. Yan tiştê hatin kirin jî sîstema hîyararşîyê pêş xistiye. Êma ne Mirovên hov in ez binî. Yanî em resmekî ya deynin vê dê, ev mirovê helê hazir em vî awayî tesewir dikin enceq di kunêşkeftan de jiyan bibin. Gotina îngilîzan, troglodyte, û bi qewlê Tirkên heta niha jî nikarin derpêyekî jî ji xwe re çêkin, îlkel însan. Enceq vê bikin. Zêdetir nika bikim. Ev karekterê desthilatdara ye. Her tiştî ji xwe dest pê dikin. Yanî navend xwe ew êdî dikin. Ji ber ya we her kes hov e. Tamam. Ji bo zêde serê we neyişînim, cewher derbas dibin, yanî kurt derbas dibin. Dema em têne ji beriya vê pênc hezar salan li mezra botan, li mezda bohtaya jêr, ji nişkan ve qewmek bi navê Sûmer derdikeve meydana dîrokê û wekî giyayê bêrzan e. Her tişta îhtiyacîya mirovê modern pê heyî dixuliqîne. Dilxwede vê şehdartîya şehristanî jî bi hêza şehweta xwedayê Qralê Xweda Xudayê qiralan bêjin, aqilê rahibê dînvan û bi darê zorê yê serhengê leşkerî pêk tîne. Qismek mezin ya wan mirovên hov, hovên ji ber ya hingê kûvî û di kunê şikeftan de jiyan dibîn, nizanîn ji xwe re Şal, îşlek û reşikekî çêkin. Disiplîna zanîn û xwerêxistinê nas nekirîn. Exlaqê civakbîyînê bi wan re pêk nehatî. Jixwe ber xwendin û nivîsandinê re jî derbas nebîn. Anîn, kedî kirin. Bi zanîn û exlaq kirin. Xwendin û nivîsandin fêrî wa kirin. Xebitandin. Te naza dikim ha. Yani bi rastî jî ev virayê gelek mezin e. Xebitandin bi hêza mîteolojîk ya rahibê hîlevan û bi darê zorê serhengê leşker ew mirovên hof bindest kir. Bi xwîn û xwêhdana wan zîgurat, bazar, bajar, dewlet û artêş ava kirin û binyata her tişta niha weko modernîte tê pênasekirin a firand. Baş e, çima di pêvajoyek ewqas dirêj û serdemek ewqas bi bereket û şad e Wan mirovên komînal, hir û adil bi hev re jiyan dibîn. Bi zîhniyeta dayikê dihatin birêvebirin û çînvantî di nav wan de tine. Nikarîn komkertiya giyê û nêçîrvantiya heywanan derbas bikin û her tişt di bê hinekî de li Sûmer teqa. Çima? Çima wê ev e. Pênc hezar sal e ev fêrsa kulliyeta mîteolojî, dîn, felsefe û zanist hewl dide vê virê li bîra mirov, mirovtiyê bikole û zihnê me pê esîr bigire. Bi hezar û yek werîs û zincîran esîr girtiye jî. Yanî ne ya esîr bigire. Esîr girtiye. Di vê esaretê de ev sîstem ser ketiye. Em divên vê qebûl bikin. Ji me re gotin, ji ber ku heta bi Sûmeran serdestên wan yên di zîguratan de jiyan dibin, serdestên wan yên di zîguratan de jiyan dibin û xêrbendiyên ji ava guyê wan serdeste hatîn xwiliqandin. Rahibê wan yên hîlevan û serhengê wan yên bi kiloxên mirovan qesr û qonax çêdêkirin tine bîn û dîsa ji ber ku artêşek ya waya qetil dike û mal û milkê qetilkirîya talan dike û xwedayekî wayê li esmana qederê diyar dike û dewletekî ya waya li erdê vê qederê pêk tîne tine bîn. Nikarin pêşketinên çêkin. Yanî bi kurt û kurmancî ji ber ku şivanê wan mirovên hov, nezan, paşketî û bêaqil yên di zîgurat û zîgurat û di qesr û qonaxan de berjengên xwedayên qral, rahibên xeybzan û serhengên qehreman girtîn tune bîn. Mirovtî nikarî xwe ji kunê şikefte rizgar bike. Yanî hîyarerşî, çînvantî, serdestî û bindestî, dewlet û artêş Girêdayî vê dagirkertî, qirkirin û talan wekû pîvanên ne bi nava yên pêşketinê bi mirovtiyê dan qebîl kir û zihnê me bi hezar û yek zincîran esîr girt. Belkî jî binê vê hevokê xet didim, belkî jî hîle, bêbextî û vira herî mezin ya li toxmê mirov hatî kirin ev be. Ê baş e. Madem ya ji aliyê wan fêrsê muqtedîr û bi sedhezaran zanyarên wan ve hatî gotin em hîle, vera herî mezin dibînin. Wê demê ya rast çi ye? Yanî dîroka rast çi ye? Dema em dibêjin ya wan gotî vir e, vir û bêbextî ye Em îdiaya xwe dipasêrin kîjan rêbaz û delîla zanistî? Zanîn û belgeyê me yên van îdiayan piştrast dikin çin in? Niha em ê hewl bidin xwe bikînin bersîva van pirsan. Vîdeoya Zamanê Berpanîr pir dirêj e. Ji ber wê em ê hewl bidin wekû beşa yek û du bar bikin. Hevalên dixwazin, mereqdarên bixwazin dikarin wa vîdeoya li ser hev yan jî cuca cuca guhdar bikin. Rêz û silav, bimînin di xêr û xweşiyê de.